ویلکم بیک ویور بھرا تہاڈا آ گئے واپسی سلیم کھوکھے آلا پوزے ڈیون والا تو کو پوزے دے سو راسو ساڈے نال نال اور السلام علیکم ویور سارے کو پیار بھرا مفتا بھرا تھی گیا سارا سلام تے آج دا ماشاءاللہ خوبصورت کر گئے دے ویلاگ شروع بھرا تہاڈے سپیشل پرسن نے رہ گیا ہے زندگی بخیر تے ویلاگ ڈکھے سو تا کو پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نظارے خوبصورت کلچر دی سرائیکی تے سرائیکی کلچر دی سخاوت تے پیاری پیاری سرائیکی آواز زندگی بخیر راہو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو سکپ اس گلوں نہ کرائے کیونکہ اج دا ولاگ کرے سو دلچسپ دلچسپ لیول دار ولاگ ہوسی جتنی وی سنگت ساتھ یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن ساڈا چینل مرے سن سبسکرائب جلدی جلدی سبسکرائب کرن تو بعد ساری بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر لے سن کیونکہ ہر آون والی نوٹیفیکیشن تاکو مل سی راندی خوبصورت جے ویلیج لائف دی پیاری پیاری ایڈو اسم بھڑولے نال لگے کھڑے دانے والا بھڑولا ہے نا اوندے نال چپکے کھڑے سے کیونکہ انہاں نال کھڑنا ٹک لائی کھڑے نا سارا ڈی دکھڑے چلو کوئی گال نہیں باقی راؤ نال ویور تک چل دے ماحول ڈکھے نے سرائیکی کلچر دے نظارے ڈکھے سو پیارے پیارے لائٹ صبح دی گئی ہوئی ہے لائٹ کیا نہیں گرمی آج بے شمار ہے پکھا ہی سڑائی باندھ ہے چلو کوئی گال نہیں پکھا باندھ ہے تا بھی رات والا دا بھی لاگ شروع کیتی کھڑے نا دے دیاں وال کیا بن دی ہے شام تک باقی چل سو مار باہر چال کے تک ڈکھے سو نظارے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے تے میں انہاں دا کوں دل چسپ کروا ڈیس واج دا وی لاک تے ویڈیو سکپ نہ کرے ویڈیو سکپ کر ویسو تاں کوں سمجھ نہیں لگنی تاں کوں کیا سٹوری سنوائی ہے اج دے نظارے سارے پیارے پیارے موبائل وی آدھا پہ ساڈی بیٹری لو ہے لیکن ساری بیٹری ٹیٹ ہے اساں نظارے ڈیکھے سو سرائیکی کلچر دے نائس پیارے پیارے خوبصورت جائے راو سنگت نال نال چل دیں باہر چل کے تاکو انجوائے کروینے ہیں آل خوبصورت ویلاگ ویلیج لائف دے پیارے نظارے ویڈیو واچ کرو سکپ نہیں کرنی سنگت لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے چلو باہر چلتے ہیں باہر چل کے تو ماحول ویلکم بیک ویور بھرا توڑا آ گیا واپسی واک پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے دے نال تے میں آدھا کہ سنگت گرمی روئی تے پل پئی کھڑی آئے چلو کوئی گال نہیں گرمی کو ویندا کرینے ہیں تے سامنے بابے ہوری ناں اچ ریڑھی دے اتے سینکل لڈی آنن۔ لوگ ایٹاں لڈے نے ریرہ وغیرہ چیزاں لڈے نے تے آج ساڈے بزرگ ہوری سینکل لڈی آنن۔ اے بڑی عجیب طرح دی گالھ اے تو کن انجوائے کروے نے ڈیکھے نے کھڑو اے اے فی الحال باندھے پے ہن۔ تے ولا ساڈے سرائیکی کلچر دی شان بیل گاڑی ڈاند گھراڑی ڈاند ریڑھی آندی پئی اے تے سینکل اج اتے لڈی ودن پے۔ دیکھو جی جی کدے اے سائیکل چھت تے لڈی ویندے وے آ جا میں آتا سے کیا بات ہے سائیں او بھی بر بڑی کمال دی گال ہے لوگ نا چیزیں وغیرہ لڈے دے نہ ریڑی تے سائیکل لڈ گئی تے سائیکل حالانکہ چل دے آپ تے اے سائیکل کوئی ریڑی تے لڈی ویندے کمال ہو گیا سنگت میں تے دیکھ کے بڑا رہن دیا بیٹھا میں میں تساں بزرگاں کوں چلا کے لے ونجاں چلو نی چلا کے لے ونجاں تاں کہیں کول کھڑا کیتی ونجاں انہاں آکھیا سائیکل کوں لڈو ریڑھی تے ریڑھی تے لڈ کے چھک رکھو گھر تے ماشاءاللہ ویندے پن گھر تے اتھاں سامنے چھاں تلے بدھی رکھدن ڈان ریڑھی سارا ڈینہہ کہ صبح کم کر گئے تے چھاں تلے بدھا رہیا ریڑھی تے ول ہن ویندے پن گھر کیتی سائیکل تے آئے تن سائیکل کیتی ویندے نال چلو کوئی گل نہیں باقی رہو نال پیار محبتاں کرو تاکو پیارے پیارے شاندار سرائیکی کلچر دے ماحول پروٹوکول لکھے نے ویور

اچھا ویور ماشاءاللہ ایتھا سارا نا دوست ودائی زمین گڈھیں دا تے میں ساکو کو لگدی پئی ہے پسند جگہ تے ولا میں کہ ماشاءاللہ ایتھو بھی سرائیکی کلچر دا شارٹ کیتا ونجے اساں ویور ایتھو ڈندالی تھیندی پئی ہے ماشاءاللہ زمین دے وچ خوبصورت جگہ بنیندا پئی وی آئی پی جگہ جیویں کہ پرلی سائیڈ تے گھاہ بیجا ہوئے نا اتھاں بھی میں گھاہ دا سین بنڑیندا وی آئے کدھے سین پیارا جیہا خوبصورت جیہا حالی وی میں آدھاں دوست ساڑا لگا ہوا تے بنڑائی کریندا پے تے اساں وی ویڈیو بنڑیندے بیٹھے ہیں پیارا جیہا ماحول امید ہے کہ تہاکوں ساڑا ولاگ خوبصورت سرائیکی کلچر دا پسند آسی تے دیکھو انجوائے کرو پسند آسی اتھا ماحول بن ویسی پروٹوکول تے ولا اتھا بیجا ویسی گھاہ سرائیکی کلچر دی سخاوت تے ماحول پروٹوکول۔

کیوں ویور انجوائے کریندے پئے وینا سارا خوبصورت سرائیکی کلچر دی سخاوت غیراں دے آکھے لگ کے ڈھول اسان چھوڑے ہے میں آدھاں کے سنگت چس آ گئی ہے کے اڈو دو سارا ڈندالی چھکی آندے ایڈو سارا سانگ چس چوائی آندے میں آدھاں کے کمال ہو گئی کمال فیمس سانگ غیراں دے آکھے لگ کے ڈھول اسان چھوڑے ہے۔

تا حشر میں نی بچدا انج دا اجاڑے آئے ہیں سنگت چس کروا گئے چس سنگت بھرا تھوڑا سنگتا نال آ گیا واپسی خوبصورت جے ویلاگ دے طرف کیوں ویور انجوائے کرویندے پے وینا ساڑا ویلاگ انجوائے کیتا کرو ویلاگ کیونکہ سرائیکی کلچر دے نظارے ہن تے بڑے پیارے پیارے ہن۔ تے باقی زندگی بخیر توک ایویں سرائیکی ماحول ڈکھے سراں دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اج ساڑا دوست سلون آلا آیا ہے تے جلدی چلا گیا چلو کوئی گال نی ساڑا ارادہ ہے تھوڑی نا اج لش پش کراون دا لیکن ولا اج اساں اج رہ گئے ہیں لش پش توں چلو کوئی گال نی بغیر لش پش توں درا تہاڈا سوہنا ہے تے باقی امید کریسوں تہاکوں ساڑا ویلاگ پسند آندا ہوسی سرائیکی نظارے تے خوبصورت جے بہاراں تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں تے میں آدھاں کہ سنگت کیا بات ہے ماحول خوبصورت ہے سورج وی غروب تھیندا پئے اے ساڈا ساجن اتھاں لگا پئے ڈندالی مریندا پئے اتھاں اے بجیندا پئے جوار اے آلی جیویں سائیڈاں تے جوار بیجی پئی ہے نا اتھاں وی اے دوست ڈندالی مار کے نا ساری جوار بیج ڈیسی تے باقی لوگ وی ایویں اپنی اپنی فصلاں بجیندے آندن ماحول بنڑیندے آندن پیارا پیارا خوبصورت جیہاں۔ سامنے تھوڑا گرین گرین ماحول ہے تے ایڈو ساڑا پیارا جا چوک ہے۔ چوک دے نال والا بھرا تھوڑا سلیم کھوکھے والا ہے۔ میں آنداں کہ وال پارک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ڈیکھیندا پئے۔ تے باقی تساں ایویں کیتیاں کرو محبتاں ساڑے نال خوبصورت جیاں کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں معذرت کریندے ہوندے ہیں تہہ دل توں۔ تے نظارے ساڑے کول ایہے ہوندے ہیں سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے۔ اساں اکثر کوشش کریندے ہیں نظارے تہاکوں پیارے پیارے ڈکھاوݨ دی۔ ایویں لائک سبسکرائب کر چھوڑا کرو ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو۔ تے تہاکوں ایہ پیارے پیارے نظارے ڈیکھے سوراں دے سرائیکی کلچر دے شاندار تے باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو تے تہاکوں ایویں اہیں ویڈیو واچ کریسو ساڈا کیونکہ واچ ٹائم بہت کمپلیٹ نہیں تھیندا پیا سنگت اتھاں محبتاں ڈتیاں کرو پیاریاں پیاریاں میاں جی گھنو جیڑی چیز گھن دے وے تے باقی سارا کسٹمر آیا تے باقی ساکوں خوبصورت جے ولاگ نال ڈیسو اتھیں اجازتاں سپیشل پرسن بھرا کوں کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں گھنسوں معذرت بھلا زندگی بخیر۔ کالے خوبصورت جے ولاگ نال ولا تھیسو حاضر تے کوئی غلطی کوتاہی معذرت خوبصورت جے ولاگ نو ڈیسو اجازتاں زندگی بخیر پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑیسو۔ ساڈی ساری وی انہیں اینڈ کر تے ولاگ دا کھچ مار گئے چلو کوئی گال نی ول اللہ حافظ زندگی بخیر سنگت۔